Motor parking vela rem lutuk lo avangin tah hianin kan park anga bak chu metro in kan kal dawn ani. Kut bawm vat tam ve. Enge ka sawi tan ang. Enge ka sawi ang. Times Square. tunah hian New York City Times Square ah kan awm mek a i lai khi kan ziah kuau ve tun hi April thla a ni tawh nain vawiin bik tak hi nimin leh nimin piah lam ruah sir avang khanin a vawt ang reng khawp mai a. A hmun hian min tih hriat chhuah ber chu Delhi a khawpui lai deuh New Delhi mall leh chheh vel khatiang kha a ang ka ti ber. Cycle rickshaw te pawh hmuh tur a awm a. chuan kut dawh vel a pawn tam a khawp mai a tin vai pawh hmun tinah an awm tih theih tur niin tam khawp mai thler tinah chuanin tihian kha kan kal leh dawn a ka hre lo tih tur a vak pawh a awm lo zan a rei tawh a tun dan a zang nge dar a nih a ni tawh a. Maryland Frederick kan ni te atang kan hma kal ve vang vang a ka nau ka ka sante ho nen ka bekin lo hmu lo pol hlo ange ken ko ip te a ho lo ania a ho ka ti chen min hruai tu ten hmai zo a nawm khawp mai darkar thum a darkar a kan hmuh dawn darkar li dawn kan tlan vang vang a motor in a hmun kan thleng chiah chu delhi nei ang reng subway New York City Subway. Rim che khawp mai. Ka thaian nu thaia han chang teh sela Runa kan run chunga Rawn kai la rawn lawi la nu thai rawn changin Nui mawi tha biang no te

Tuna kan awmna hi forty seven street seven avenue Broadway a nia subway hi a tam lutuk New York ah hian this is one of the many so a lian zau ki duh chuan we have to go to a different one

Ur hmel fo mai. Chuan hi zing zing lam dar thum vel a ni tawh a a reh ruih mai. lo lang ve che si a chini lo ma chu i lo This is good, like, you, can, you should probably start talking. Kan kal hun hi dân lai bel nu zing lam pang ani vang hian in mian hle mem em a baka shilen Nu hian in hre len hma a mipui si nuai nuai ang kha hmuh tur an awm chiah lo a ni helai ka nawmna ka hnunga mi ka hnung lamah chuanin memorial museum world trade center memorial museum vel a awm a chu chu a luh theih tawh lo a a inhawm lo zan lai zing tun darlene a tap tawh a chutiang hunah chuan lu ngaihnam tawh lo reng hrim a. Hemi tlawh tum hrim hrima kal kan nih loh avangin ka ni te Maryland-a ka ni tawh tlawh tura kal kan nih vang zawkin a remchang em a, kan hun awl ah tih hian kan va tlawh zawk mai mai nia, chuvang chuan tiang kan kal pah vel mai mai ta neih hi chhung pawh kan lut thei lo va, kan lut dawn lo va, a theih lai lai kan han fang kual vel a nih hi. Kan hriat angin World Trade Center terrorist tena sanghnih pakhat kum September ni sawm pakhata an thlawhna hijack an sut chhiat khan building pahnih a awm a chhim lam building leh hmar lam building maw tichu helai ka hnunga mi saw. chhim lam building zawk awmna thin kha a ni awm e. Tihianin hriat reng nana a an please Tihian hriat reng nana a a chhe vel hi an chei tha a chuanin museum vel te pawh an siam a an museum erawh chu kan lut thei tawh ang lo a sawi tawh ang khan. hei hi world trade center building thar a world trade center a din na hnu a a khami a an sut chhiat tak compound ka ti dawn a mi kha ta an sak thar leh chu a ni a chuan a bul velah hi chuan ahh building dang-- awm nuai nuai bawk mahse lang an sutchhiat thlawhna a terrorist ena an sutchhiat tak a building hlui zawn kha chu hriat reng nana an la ti awl reng a ni Sawsalai inchhungte ka rawn tih dan zuai kha he lampang hi chhim lampang a ni dan ka hria inchhung lampang inchhungte ka kalna ka hmang lampang a nia.

Zua Spiderman Spiderman a in thlawh in a rim kah kain tur ho mai a rim chu chu khua var a chia kan haw hun chiah bawk sia duang pawn kan fak kim hman lo a kan dun a lai hmun pawh chiang takin kan hmu thei lo a mahse a hmingin New York City chu kan a hmang ve thuak thuak a nih kha